Manipura tlang mite leh phai mite inkara buaina chhuakin Mizoram pawh nasa taka a nghawng thu kan hre theuh va, kan zo hnahthlakpui tlang mi tam tak mangang leh thla barin an rum a, mi tam takin nun an chan mek laiin sahimna hmun zawnga sipai hmun vel leh Mizoram lam rawn thleng te pawh an awm chho mek bawk. Chutiang taka an rama tual chhung buaina rapthlak a thlen lai chuan nizan Meininga zirtawp nizan khan Manipur DGP P Dongdelan press conference neiin Manipur Police te kut atanga civilian-in silai leh a mu an lakchhuah thu a sawi a. hmun hrang hrang hmun sarih hmun riat vel laia police in silai leh amu an dah khawmna in armawri te chu mipui tam tak pungkhawm in hneh chhuah a police silai leh amu te chu an lak chhuah thu D G P hian a sawi chuti laiin chung silai thenkhat te chu rawn dah kir a nih leh tawh thu D G P hian a sawi a. a la rawn dah kir loh zawng zawng te pawh ni hnih ni thum chhunga dah kir tura ngenin chutiang a nih loh chuan police in na taka action an lak tur thu a sawi a. Police armoury atanga silai la chhuaktute chu cctv thlalak atangte a chhuihchhuah theih vek an nih thu a sawi bawk. Police station a rawn kal a rawn dah kir an hreh a nih pawhin khawi lai hmun emaw a lo dah tha a an dah thatna hmun chu police te hnena hriat tir turin kan ngen a chutiang an tih a nih chuan an lakah thubuai siam sak lovin silai leh a mu te chu police in an khawm ang tiin t v kal tlangin d g p hian silai la chhuak tute chu a ngenin a chah. Chutia state khat police ho tulu berin tihtheih dang nei hauh lova silai rutute tana ngenna thu a sawi han hmuh chuan an state a dan leh thu pek inawmzia a neih lohzia a hriat theih a, an police te pawh an khawngaihthlak lek lek zawk. Manipur DGP P Dongel hi tlang mite zinga mi, thah do hnam, Kuki kan tihte zinga mi niin amah hi Kristian tha tak leh pahin ngaitlawm tak a ni a. Sangkhat zakua sawmriat pasarih batch IPS officer niin, Sangkhat Zakua Sawmriat paruk vela upsc exam hmachhawn tura a inbuatsaih laia lehkha zir mai baka tawngtai leh Bible chhiara nasa taka a beih thu TV an interview naah te pawh a lo sawi tawh thin. Tin, amah hi pa invawng leh in uluk tak niin All Manipur Bodybuilder Association, AMBBA, ah patron member a ni a. body building lama lo kal a mister te pawh lo ni ve hial tawh a ni tin P dawngel lo pawh hi manipur ah tlang mi police officer lawk tak tak an awm nual a mahse tun tum manipur buaina ah hian manipur sawrkar leh central sawrkar in tlang mite him nan hma a hla muang hle a. Hmun thenkhatah phei chuan Meitei mipui leh sipai ho hi an ṭang ho ni bera hriat a ni. Chutiang karah chuan Manipura tlang mi Police Officer lawk tak tak te hian an tlang mipui te humhim tur leh thlamuan turin tihtheih an nei tlem hle a. Tlang mi tam tak, nunau pawisawi lo leh tarchak lo zawk te thlenga rawng taka thah an nih leh an chenna in leh lo mai bakah biakin thlenga Meitei hovin an hal hluah hluah mai an hmuh hian tlang mi Kristian Police Officer lawk tak tak te hian hmuh hrehawm an tih ve ngei a rinawm a. Mahse an di zih pi ber hovin beidawng leh rilru na taka thlir mai loh chu tih theih teh chiam an nei vak bik lo niin a lang. Kan hriat angin Manipur Chief Minister N Biren Singh hi Meitei pa, football khel a, BSF sipai a lo ṭang hrep tawh. Sipai aṭanga ban hnua journalist a inlet. a hnua politics a lut zui niin ama party dinna atanga mla thlan tlin a nih hnuin congress ah a lut a, OIC-a chief minister na hnuaia minister te pawh a nih ve hnuin BJP-a pakai lehin Sanghnih sawm pasarih in thlanah congress aia BJP in seat an hmu tlem zawk chungin party te nau ho lam tanga siamin sorkar an siam ta daih a. Tichuan Manipura bjp Chief Minister hmasa ber a rawn ni chho ta kha a ni a. Ni kum sanghnih sawmhnih pahnih Manipur Legislative Assembly in thlana hnehna changlehin Chief Minister a ni nawn leh amah Meitei a nih angin Manipura Meiteite dinhmun sawh ngheh zel duh mi a ni lo thei lova. Meiteiten Tlangrama hmun an neih ve theih nana Meiteite Scheduled Tribe nihna pek duhtu a nih bakah Burma lam atanga Manipur Tlangrama dan lova inbeng belte ngaithei lo leh um chhuah vek duhmi a ni bawk. Kan hriat angin Manipur ram Laili an khawpui Imphal leh a chhehvel hi phai ram niin chung phai ramah chuan Meitei ho an awm tlangpui a. An state mipui zawng zawng zat ve aia tam zawk Meitei te chu chu phai zawl hmun zim te an state zau zawnga za a sawm vel lekah chuan an inbeng bel tihna a ni a. mihring an pun belh rual in an chenna phai zawl erawh a zauh belh ve chuang lo va chuvang in tlang mi zau hnah thlak hnam hrang hrang kan tih leh naga ho chenna tlang ram chu luahpui ve an duh ta a ni. Heng Manipur tlang ram, Mizoram hnaih lam emaw, Nagaland hnaih lam leh Myanmar ramri ah te pawh hian tlang mi chi hrang hrang chengin tun hnaia Myanmar atanga rawn ral tlan te pawh an awm ve nual ang tih a hriat theih a. Chung Myanmar atanga ral tlan te chu tlang ram mi te chuan lo welcome viau mahse Manipur laili Imphal khawpuia an sorkar thuneitute leh phaizawl mi meitei hote chuan an welcome ve lem lo thung. Tin, tun hma chang tawhin Manipur-ah hian Myanmar lam atanga ramri kana pawikhawihna lian tak tak leh rapthlak tak tak a lo thleng fo tawh thin a. India sipai tam takin nunna an chan tawh thin bawk. Chutiang a nih avang chuan Manipur-a India sipai awm leh Assam Rifle te pawhin tlang mite hi hnawksak tihna lai tam tak an nei ve ngeiin a rinawm a. Heng tlang rama chengte hian ruihhlo siam nana hman chi, thlai chi khat, poppy leh ganja te an chin nasat avangin Manipur sawrkar leh police thuneitute pawhin khawhotute ko khawmin chutiang thlai chu ching tawh lo turin an lo ngen fo tawh thin a. Mahse a ching chhun zawm an awm leh thin avangin chung an chinna hmun chu Manipur Police te hian vawi tam tak an ti chhia in dan lova Myanmar atanga rawn ral tlan te pawh an lo um chhuak tawh bawk thin. Chu chu an state chhung tlang rama thil thleng a nih mek laiin an khawpui Imphal leh a chheh vel phai zawla cheng Meitei ho lah an chep tulh tulh a ni a. Chutiang a nih takah chuan Meitei hovin tlangram an luah ve theih nan Schedule Tribe a dah turin sorkarin hma a la ta a ni a. Tin, tlangram hmun tam tak chu ram ngaw humhalh mihring chenphal lohna ram a ni tih apuangin tihruah an tum bawk a. Chu Manipur sorkar hmalakna chu duh lovin tun hma atanga Manipur tlang rama lo awm nghet tawh tlang mi hnam hrang hrang leh zirlai pawl hrang hrangin sorkar laka lungawi lohna an lantir a, chuta tanga buaina lian zawk hi rawn inmung chho ta niin nunau leh tarchak lo tam tak bakah thalai tam tak pawhin an thih phah mek zel a ni a. An buai chhan ber leh a thiam zawk leh thiam lo zawk te chu tute pawh lo ni se, buaina hmet mit tura thuneihna leh thil tih theihna neitute berin ṭan lam an nei a. Chu an ṭan lam chu an lantir zel a nih chuan he buaina hi a reh lawk a la rinawm lo va. Mahse a tan bik nei lo va, state sorkar leh sorkar laipuiin sipai te kal tlanga hna a thawk tak tak a nih chuan reilo te ah tharum thawhna hi hmehmih mai theih a nih a rinawm thung. Chuvangin tan bik nei lova buaina an hmehmih thuai theih nan sorkar laipui leh Manipur state sorkar te hi in lungrual a kan nawr ve a tul a. Chumi kawnga kan Chief Minister leh a kaihhruai sorkar hmalakna kan thlawp that te pawh a tul awm e. Manipura remna leh muanna a awm leh thuai kan beiseiin kan duhsak takzet a. Mizo leh Mizo insawisela, inbei chiam lova hnam anga kan tanrual hun a ni tih hria a. Hnam dang hmuh leh hriatah pawha mawi tak leh zahawm taka kan awm theih nan, inlungrual taka kan sorkar hmalakna, tichak tura ngaihtuahna seng theuh turin kan inngen a ni e. Update ngai a awm a nih chuan kan update leh anga, tuna tan erawh chuan heti chin hi ni rih phawt se, he channel hi lo subscribe a, video te lo share darh thin turin ka ngen che va, next video a inhmuh leh theuh kan tum dawn nia, chumi hma chu mangtha leh rih vek phawt ule.
Air hostess, cabin crew emaw ground staff lama tui mi te tan Goevator chuan Pawl sawm pahnih pass leh result nghak mek te tan admission a hawng leh ta. Goevator chuan Mizo thalai hnamu lo tam tak ten airlines a hna an hmuh theih nan he lama experience tha tak nei te awmna hnuai ah training pe in theih tawp chu in hma a la mek zel a. Pathian khawngaih na zar ah kan zirlai Zasumkua panga te chuan airlines a hna an hmu tawh nghe nghe a ni. Kan academy chuan airlines lama hnathawk tur hian Mizoramah chauh training lo pek hi a tawk lo tih hriain Mumbai-a kan hunpuia zirlaite tan accommodation leh classroom te neiin airlines experience nei tha takte zirtirna hnuaia training a buatsaih bawk a, hei hi kan zirlaiten an tangkaipui hle a ni. Heng bakah hian airlines-a hna an hmuh hmaa an zirna sensote phuhruk nan an hna thawh lailawk tur hospitality industry hrang hrangah te hna kan inhuhpui thin bawk a, Hei hi kan zirlai thenkhat te pawn an lo tangkai pui hle tawh a ni. Airlines lama tui mi nih chuan contact number tar lanah hian kan biak bawh theih reng e.